Ki tāku titiro. Mehemea he wā hei whakakotahi ā tātou i te iwi Māori, koinei te wā.
Me unu i ngā herehere, i te hinengaro. Ko te rangatiratanga o te hinengaro, o ngā whakaaro, koia pea te mahi mātāmua hei mahi mā tātou.
Kaua tātou e mahue ake mā ngā tātou tamariki me ngā tātou mokopuna, ā tātou raruraru hei pika. Anei te Kotahitanga o te iwi Māori.
Tēnei te wā, kāre he takunga, whakamahia.

Ko te kotahitanga, kāore e pēhi nei i te mana o tētehi, o tētehi tangata, o tētehi whānau, o tētehi hapū. pū o tētehi iwi. Engari, i te wā i ngō tātou tūpuna, o mua atu nei o te taenga mai o te Pākehā, tēnā ka whakakotahitia mai ngā iwi me ngā hapū o ia rohe o ia rohe i te parepare i te tauā e haere mai ana i waho. Ka mutu ana, ka tau ana te rongo, kua hoki anō te rangatira ki tāna, kua hoki anō te hapū ki tā rātou, kua hoki anō te iwi ki tā rātou. Nō reira, ko te kotahitanga, he wā, i, i mua atu nei, He wā tōna me whakakotahi. Me whakakotahi kia haumaru te noho o te tangata ki tōna takiwā, ki ōna whenua, ki ōna āhuatanga katoa.
Ina whakaaro ake au ki tēnā mea ki te kotahitanga. Ehara tērā i te kaupapa i hua noa mai inanahi i tērā tau raini, ā, mai anō rā i ngā 60, 1860 tae atu ki ngā 70, ā, tae atu ki te kapinga o tērā rau tau. Ka nui te kōrerohia me te whai i te huarahi o tēnā mea, o te kotahitanga. Anō ki au, koia tērā ko. ngā mahi a ngā tūpuna mā roto mai i te Kīngitanga, mā roto mai i te Paremata Māori i ērā tau, kia hoki rā te mauri ora ki ngā kupu o te Tiriti o Waitangi me te Hakaputanga. Nā, ka whai ko te Tiriti o Waitangi. e rima tau whai muri iho i te whānautanga mai o te haka putanga e Rangi ko Rāotahi he mahi tahi. Ko tā rāua he pupuru, he whakaū i te tino rangatiratanga i te mana Māori ki runga o Aotearoa.
Nō reira, i whakatakoto atu te whakaaro ki te aroaro o te Kīngi, i te aroaro o te Tumuaki o te Hāhi Rātana, i te Ariki o Tūwharetoa, ana, ka mana mai i konā. Ā, ka puta te karanga. Ka puta te karanga kia whakakotahi tātou i ā tātou. I waenganui i te hui ka hua ake te whakaaro me whakakotahi te iwi Māori i a tātou. Mehemea he wā hei whakakotahi i a tātou, koinei te wā. Nō reira i tū te ringaringa o te Kīngi te kī atu, kāore nei e tino roa Ka puta te karanga kia whakawhāiti mai tātou ki runga o Tūrangawaewae. Kaua ko te akiaki i tēnei kāwanatanga te kaupapa, engari ko te whakariterite i te huarahi o te kotahitanga, ko te whakariterite i te huarahi o te mana motuhake, ko te whakaaro i roto i te hui, aua atu. Ngā mahi a tēnei Kāwanatanga, Anei te huarahi o te ao Māori ki tōna mana motuhake, mehemea ka hono mai te Kāwanatanga i ētehi wā, ā, ko te pai noa iho. Mehemea karekau, ā, hei aha mā wai. To understand the treaty, you need our reo and tikanga. Don't look at the courts to understand the treaty.

Ki a koutou katoa. Kia ora. Nana, engari ko te whakarite i te huarahi ki te mana motuhake. No reira i tu te kaupapa ki runga a Turanga Mama. Tera po i ngiha i a te Kingi te ahi o te Kotahitanga, o roto i nga hau e wha. Ko matou wera, tae atu. Ā, ka whai, ko te mea i Rātana Pā, ko Waitangi, i tū ai tētahi wānanga i Te Arawa mō te rangatiratanga o te iwi Māori. Nā, ko mātou wērā i tū ai te ringa kia tū ai tēnei hui taumata. Kia whaiwhai haere i ngā kōrero, engari ko tōna kaupapa he kimikimi haere i te Kotahi Tangotu Iwi Māori, te whakatinana mai i aua whakaaro, i aua kōrero anō hoki.

Mō tātou te iwi Māori, kia āta titiro anō ki a ia anō, me waiho pea tā tātou nei whakawhirinaki atu ki te Kāwanatanga. Kia whakarite ngā kōrero i te wā. Kua roa mātou pērā ana. Ko ki tenei ngā whakarāwekeweketanga o tēnei Kāwanatanga. Nō reira, ko te tū maea, ko te tū pakari kei roto i ō tātou nei ringaringa.
Me pēwhea tātou e whakatinana ana? Kua oti te kōrero, kua oti te wā ki te whakaaroaro ake, kua tae te wā ki te whakakaupapa ā, i tēnei āhuatanga o te mana motuhake. Ka mutu, ehake i te mea koinei te hui whakamutunga, ā, engari, ā, ka haere tonu atu. Nō reira, koinā te whakapapa o tēnei momo karangatanga i tēnei tau.
I tērā rautau, tērā atu rautau, te Kotahitanga Pāremata Māori, tū ai te, te kaupapa i waipatu nei, ā, ka whakawhiti atu ki, ā, Te Wairarapa. Ki Pāpāwai marae. Kua mōhio pū rātou ki ngā hītoria o Kahungunu. Matatau rawa ērā tupuna, Hēnare Tomoana, Mohi Te Ātihi Koia, Whatahoro Jury mā, āe. Hoi anō. Kua kitea rā anō rātou i te rironga o te whenua. Ā, nō reira, ko aua tupuna, he mātanga ao Māori, ao Pākehā anō hoki. Kua waea rātou ki aua whakanekenekehanga. He kite rā anō rātou i te Pāremata Pākehā, ā, i te whakaaro rātou mō tētahi mea Māori. Hei wānangananga i ngā kaupapa o te wā, e kimikimi haere i te reanga whakamua, nē. Nō reira, ko mātou ngā uri, e pērā tonu ana. He nui ngā whakamātautau o aua wā, e. Kua pērā ngā wā e noho nei tātou i tēnei wā, nō reira, āe, kei te pakanga tonu mātou, mō tātou te take, ū.
He momo paremata Māori tērā. I roto i a Te Wairarapa ko Pāora Pōtangaroa, ā, he momo paremata Māori tērā. Ko te āhuatanga ki runga o Parihaka, He momo pāremata Māori anō tērā. Ia iwi, ia takiwā, ia roherohenga i whakahaeretia e rātou ā rātou kaupapa anō nei he whare pāremata Māori. He whare pāremata o tēnā iwi, he whare pāremata o tēnei hapū, he whare pāremata Māori. Engari, kāore pea e tūriterite ki ngā āhuatanga i mahia mai rā. I ngā tahi mano waru rau. Me tahitahi te papa, kia tū anō rā he whare e ai ki te horopaki o tēnei rā. Well, I, I don't think they're going to win people over. I'd be very happy for them to be in another parliament. Tēnei Kāwana tōna pūtake. Ka nui te hē.
827 ngā tamariki o Ngāpuhi kei roto i ngā whare pani o te kāwanatanga. O tana tū mai i tēnei ao me te toro o tōna ringa ki ngā tamariki, ki ngā mokopuna ka riro ki roto o SIFS, kua kaha te pērā i roto i ngā tau, te tāhae i ngā whenua, te. Mauhere i ō tāua whanaunga, ā, tāne mai, ā, wāhine mai, i roto i ngā whare herehere. Kāhore ērā e hāngai ana ki ngā wawata, ā, me ngā moemoeā o ngā tūpuna. Kei tōku rangatiratanga. Ko te tirohanga a te Pākehā ki tēnā mea ki te power, ehara ko te mana i rangi i te power, ko tērā power ka noho me pā he utu ki tērā, me here he utu ki tērā, nā, ko te matenga o tētahi atu, koia tēnā, nē. Koia te pūtakehanga o ngā pūnaha ture Pākehā katoa, ahu mai i tērā tū whakaaro. Erangi ko te whakaaro Māori ko te tauaro, nē? Ko te inenga o te rangatiratanga o tētahi tangata ko tana kaha ki te whāngai i tana iwi, i tana hapori katoa, nē. Me te whāngai i wana manuhiri. Ka tae tātou ki runga marae, e hoa ka patua ki te aroha, nē. Ka patua ki te manaakitanga, ki te kai, I te mea ki te kore tērā e tutuki, ka heke te mana o te hau kāinga, nē.
E ai ki te horopaki o tēnei rā, e kōkiri mai ai ā tātou āhuatanga ki te aroaro tonu o te Kāwanatanga, kia noho mana tonu te āhuatanga o te iwi Māori ki ngēnei whenua. Ehake i te mea ko te tahua pūtea te kaitohutohu i te mana motuhake, kāore. Ko te wairua o ngā mātua, o ngā tūpuna, ko te oranga tonutanga o ngā tamariki me ngā mokopuna o te ao Māori, koirā te tūāpapa o te Whare taumata, o te whare paremata, o te whare kokiri i o tatou kaupapa ki te aroaro tonu o te Kawanatanga. Kaore te tangata i mohio, ka whera rawa te pukuriri me te ngakau nui o te ao Maori ki tenei kaupapa, he kotahi, tekau ma rua mano tangata. I tae mai ki runga o Waikato. He tini anō ki runga o Rātana, he tini anō ki runga o Waitangi, inā noa atu, nā, tangata whenua, tangata Tiriti hoki i whai wāhi mai ki te kaupapa o Waitangi.

Tika atu ki tēnei taonga ki a koutou. Koia tēnei ko te tau tokomaha katoa te hunga ka tae atu. He tohu tērā i te hiakai ki au o te Māori ki tōna mana, ki tōna rangatiratanga, ā, ka tae rā ki te mātāpuna o te rangatiratanga.
E hiahia ana te ao Māori ki te kōkiri i tōna anō huarahi. Koirā te kaupapa matua ki tāku titiro.
Kua whakatautia ketia te nuinga o ngā iwi i ana kerēme? Kua whai pūtea te nuinga o mātou? Te Ohanga Māori, kua kaha piki, kua whakapaetia kia tino kake hei ngā tau kei te heke mai nei. Nā whenua kei te pupuri tonu i a mātou, he ka taea te whakapiri, tēnei te wā e tika ana. Kei a mātou te iwi Māori ngā mea katoa, ngā wāhanga katoa kia waihanga tō tātou whare o te kotahitanga, ā, nō reira, āe, tēnei te wā, kāre he takunga, whakamahia. Hei! Ia! Ha! Ha!
Kāore taha! Mō te ara mai kē ana!
Ana! Ana! Aue! Woo! Nō reira, āe, kua tae ki te wā kia. Ahako te Kīngitanga, ahako te Kaunihera Māori, ngā wāhine toko i te ora. He kaupapa pai rā. Engari ko te kaha, ko te māia, ki ahau nei, e tū ana kei roto i te whakaemiimitanga o ērā kaupapa katoa.
E rua kaupapa me kaha whai tātou. Tuatahi, ko te māramatanga, tuarua, ko te whakapono. Ko te māramatanga, ko te wāhanga nui ki a ia, ko te whakaora i ngā kōrero, i ngā hītoria, i ngā kōrero tuku iho. Kaua i te Tiriti o Waitangi nahe anō, erangi mai anō i te taenga o ngā tūpuna i Hawaiki, ngā kaupapa me ngā whakapapa katoa i tangata whenua ai tāua i runga o Aotearoa.
Me whai wāhi ō tātou nei kuia kaumātua e noho tonu nei ki te kāinga, Te hunga rangatahi, ngā tamariki, nā te hunga pohara, te hunga whai rawa, me whai wāhi katoa rātou i roto i tēnei kotahitanga. Ki te kore, kua noho marara tonu te iwi Māori. Nō reira, āe, kua whakapau kaha ahau ki te tono atu ki tēnā, ki tēnā, ki tēnā, haere mai. Ki ngā iwi katoa, āe, wētahi i kī pēnei mai, e, me waiho mā iwi anake tēnei kaupapa, te kōkiri.

Te rau rangatira mā! Te rā tēnei e whiti mai ana ki runga ki tō tātou kaupapa. E nanahi nei i te āhuatanga o roto i ngā roherohenga katoa o te motu i puta a te ao Māori ki te whakatū i tōna ringaringa e kore au e ngaro te tākano i ruia mai i te whenua ake nei.
Mārama pū au ki te āmaimai a tēnā, tēnā, a hoe nō. Mā te huihuinga tahi pēnei i tēnei, hui taumata, ko te whakaaro ia kia taumata ai ngā whakaaro, kia taumata ai ngā kōrero. He kaha anō kei roto i ērā whakaaro, nē? Me te maruwehi, āhua, o te kāwanatanga, ū, Te iwi Māori tērā kei te whakarite i a ia anō. Ko tāku nei ki te hunga e pērā ana, tāria te wā, kei te koke whakamua tātou. Kei a tātou ngā whakautu, kei a tātou te reo, nā tikanga. ngā rauemi, whenua, marae, hapū, tāngata.
Haere mai te kōrero nei tātou tēnei kaupapa Te Kotahitanga. Anei te kotahitanga o te iwi Māori. Anei te tū māia, anei te tū pakari. Nō reira haere mai, haere mai, haere mai ki tātou nei kaupapa. Me unu

I rangatira ai tāua i runga Aotearoa, koia tērā ko te mahi nui, nō reira, me hau atu, me hanga hoki ko ētahi wānanga hakaora i ērā kōrero tuku iho. Kua tino pakari ngā kura kaupapa, ngā kohanga, ēnei mea katoa e hakaora ana i te reo, erangi me haere tahi te hakaoranga o te reo Māori,

E mea ana te kōrero a Tā Hēmi Henare ko te reo ko te mauri o te mana Māori. Kei au, ōu te kaha. I te pānui i ngā kōrero i runga ki ngā iwi o te motu, haere mai ki runga i a Ngāti Kahungunu i tēnei rā. Kua tutuki, kua tutuki, kua tutuki. Kua tutuki i ngā pāti tōrangapū. Kua tutuki i ngā rōpū me ngā kaupapa o te ao Māori. Kei konei te kaunihera, kei konei ngā wāhine Māori toko i te awa. Kei konei ngā uepū me ngā rōpū katoa kua whakawhāiti mai nei. Kaupapa mātauranga mai kua tōia mai ki runga o māku tēnei rā. Whānau hapū iwi kua whakawhāiti mai rā.

Ana, ā, ko te putiputi ka pūhia e koe, ka matata haere nei, ā, ko ngā kakano, ko ngā puapua, tērā ki tērā māra, tērā ki tērā māra, ā, ā, mahuri mai ai ngā āhuatanga, ā, i roto i ērā māra. Ā, nō reira, koira, ko, ko ngā tauira o ngā mātua, o ngā tūpuna,

Tātou, tātou e ki a mau. Kia kore ai ngā tūāhuatanga o te wā e pēhi nei i a tātou e te iwi Māori kia mau ki te tūmanako.
Kei te mōhio a. Arā anō ētehi Māori. Kei roto i ngā pāti tōrangapū ētehi kāore i te rata mai ki ēnei whakaaro. Arā ake ētehi tangata whare wānanga, Māori nei te whakapapa, he whakaaro atu anō ō rātou. Arā ake ētehi tāngata horoi rīhi o ngā marae, he rerekē anō ki a rātou. Engari, ko te nuinga o te ao Māori tēnei.

Ahakoa te whakapakeketanga, te reanga rānei o te whakapapa o te tangata, kei te kōrerotia tēnei mea te kotahitanga me te mana motuhake, te tino rangatiratanga, te whakaputanga rāua ko te Tiriti. To all New Zealand I say, this kotahitanga is for you, for everybody.
Ki tāku titiro, mehemea he wā hei whakakotahi i a tātou i te iwi Māori,

Nē. Whakatutukingia ki tā tātou e taea ai, ākuanei pea he mahi mā rātou i roto i te wā, engari ki te taea e tātou te whakatutuki i te nuinga o ngā mahi, tēnā, whakatutukingia. To all New Zealand I say, change is coming, be strong my people, stay together, Kia ora. I te rangi tonu nei ka rongo tātou i te hau o te rāwhiti. Inanahi patua mai te waea a te Kīngi, ko te reo o Ngāi Tahu e mea ana Hei ngā marama o te toenga o tēnei tau ka tū te hui tuawhā ki runga o Ngāi Tahu.